Kei mite thian pasal tha Zokunga bung hnihna. Pu Zatawn chuan Zokunga leh mipa naupang dang ho chu a hrual nitin a, an kum a nga en ngawt chi chu an ni tawh hauh lo mai. An sakin an phiar fip chang tawh mai a. Tuk khat zing kara an sava chang chu Renga chu a au ta vawn vawn mai a. Chutia mang ang au thawm chu Zokunga leh Tiala te chuan an lo hria a. Zokunga leh Tiala te Hmanhmawh taka an thianpa awmna lam pan chuan hmanhmawh baklengin an tlan ta a. Renga thing lawhnaah chuan vawmpui thi awrh thankin zet tawh hian a lo lawn chilh chu lo niin, Renga chu thing zar hmawrah chuan a lo inham tang tawk tawk a. Vawmpui chuan a lo ban zo zo mai a, a lo kal hnaih ngam bik chiah lo hi a lo ni. Thing dangah han pakaina mai tur a awm si lo va. A piah hlamnga vel lai turah chuan Rahung hi a ding thelh sung mai a, chumi lam pan chuan Tial chu kal vatin, rua pakhatah chuan lawn chhoh vatin Renga lamah chuan a uai kul ta a. Renga hnenah chuan, Thianpa Reng, rawn hman hmawh teh khai, rawn inban ve tawh mai ta che, tiin a Thianpa Renga hnenah chuan a sawi ta a. Renga pawh chu engdang sawi lo chuan rawn pakai ve vatin, Renga pawh hmanhmawh tak chuan a thianpa bula thlen hnu chuan an chhuk zui ta chu a ni deuh mai a. Savam lah rilṭam thinrim tawh chu thing aṭang a chhuk ve thuai a. Zokûngah chuan savam thing aṭanga chhuk lei a thlen hma chuan savam mawngah chuan fei hian a lo chhun zat mai a. Savawm pawh a dawk chhoh zawt mai. Mahse ramsa an ni a, ramhnuai lah an chet tlatna a ni. A tal buai lo chiang khawp mai. A han dawk chhoh zawt kha rawn tum thla leh nghalin Zokung-a chu ding ur ur chung chuan a rawn pan ta a. A taksa lian hle mahse a che zawng a rang ve khawp mai. Zokuma chu lo zuangsawn zawkin a tlan zui nghal a, mahse thui tlan lovin a piah lawka lungpui chungah chuan a lawn kai a, a lawn kai hman a lawn kai atanga rei lo teah leh hawi vatin vawnpui chu a chhuk. chhun siah siah mai a. Hetih lai tak hian tiala leh renga te pawn mau bul chang chu an lo chhawk hmawk hmawk a, savawm beih nan chuan a rawn hmang ve a. Mihring te hi hlauhthuahna hian kan ṭuan a lo ti ran mai bakah kan tha a lo ti pung thei ni maw? Rawl thar pawh la tih rual loh te chuan vawmpui chu an chhun hlum ta der mai a. Savawm a chet peih tawh loh hnuah chuan ṭhu hnawk hlawm hian, chu hnawk hlawm hian an thaw seng lo hi a ni deuh ber tawh. An thaw hulh hulh a, an tui a hal huam huam a, che tur hi an awm tawh ri lo tlat. Hranga Hranga chuan a piah mual a, chutia che chel chul savam in hrosa leh thawm a hriat chuan rawn pan vatin a hlauthawng kher mai. Savam lian em em bula a thiante lo let phung a hmuh chuan. An thi vekah a rawn ngai a, an hming chuan a rawn au ta tuar tuar mai a, tial a nghal a chhuak leh ta tlat mai. Zawi sap hian an pathum a hriat theih tawk lek hian thi der tur hian a ti sap a, Zokunga leh Renga pawh an nui suk a, an thi der zui ta a. Hranga chuan an bul a rawn thlen hnu chuan thisen an kai nuang hlawm bawk si a. an che chang bawk si lo, a hlauthawng ta kher mai. U Kung Chiala rengah tiin a au tuar tuar a, Tuhman an chhang thei si lo, hmanhmawh em em hian an buk lam pan chuan a tlan ta mai a, a tlan liam hnu rei lo teah chuan savawm chu chhawl chhinin buk lam chu buk lam chu an. Pan chuan an kal ta a, Hranga tlen khalh ngei chu an tum a ni. An tum ang ngei chuan buk chu Hranga chuan a lo la tleng lo a. An dawh zau ah chuan a lo an lo thu thap a. Hla fe a Hranga rawn tlan chho chu an lo nuih kur kur mai a. Saii leh hmeichhe dang ho chu awmzia hre map lo chuan an lo tlir keh sui hlawm a. Hranga lo tleng hlau tawh pheng chuan ngaihtuah chiang mang lo chuan u kung sawtah in ruang chu ka hmu a, eng nge ka hma ah hian in lo tih tiin amah zawk chu a phun nawi ta a, thil hrethiam lo tak hian a hawi hi he a, chuti lai tak chuan an zavai chuan an rawn nui ta dur dur mai a, Pu Zatawna hnenah chuan an chin chu an sawi ta vat a, savawm chan tur chuan an zavai chuan an va kal ta a, savawm awmna hmun an va tlen chuan in a lo lian tha kher mai, sum ruk zet a lian a lo ni a.

Zokukna hian hrethiam lo deuh mah se, Sai erawhin a hrethiam chiang hle. Ran lah an ngaih in an dawh zau kiang ah chuan ran huang an siam a, chu an ran huang siam lah chu an an ran khawi te lah in an luah khat deuh chu a ni tawh mai si a. An vawk te lah sa nghal tla an nawm nawk a, an sial te pawh tumpang tla an nawm hial. Aaa hei chu ka va awih chiah lo e. Thlamuang tak hian tumpang chal hian Sepui ho hur la hur lai chuan an se huang ah an rawn An sahuang a rawn ṭawm ve ṭhin a, Pu Zatawna pawn hmuhnawm teh em em hian hmeichhe ho kar aṭang hian a lo tlir leh dauh dauh ṭhin a, an awmna ngawl chhung chu an hrechiang tawh em em a, anni tan zawng an khua a ni ber tawh ang chu. Zan khat chu ṭhukhawm leh ṭhapin Pu Zatawna thusawi chu an ngaithla leh ṭhap tawh a, zan a lo thlen apiang hian Pu Zatawna chuan zilh nan leh thu ṭha thinreng hrilh nan a fate ti tawh ang aw, a fate ho chu a kaihruai ṭhin a. A chang leh a tawnhriat thil te, a chang leh pi leh pu te atanga thunthu inhlan chhawn te chu a hrilh thin a ni. A bikin mipa ho chu huaisenna te, tlawmngaihna te, zahawmna te a hrilh fo a, zawm turin a ti thin bawk. Chumi zan chuan ti hian thu a sawi ta a, In lo nula tlangval dawn ta reng mai a, tunah hian Kan vai hian mi a nunga chiarin mi sawmnga chuang lo liam bak an ni lo. A theih theih chu nupui pasala in insiam anga lal dangte angin khawthar kan la kai ve ang chu. Khawlian tak din kan la tum anga a han tih meuh chuan thleirawl leh rawlthar rilru thianghlim rual ho chu an in en dual mai. Hmeichhe ho lah an lo zak sen tawn tawn mai a, an mahni tawkah chuanin an laichhe ve kher mai. A kum lamah Sae leh Zokungaw chu intla vak deuh mahse, An inkara thil lawm chu Pu Zatawna chuan a hmuh hmaih hauh lo. An pahnih chuan inhrangah an riah tir tan ta a, hun rei a ni lo sai chu a ruak lo ta nge nge a. Chutia a ruah loh takah chuan Thladet tum lihna a pelh meuh chuan hriat ngai loh mikhual an nei ta tlat mai. An mikhual chuan chemsei zet mai hi a paia silai a pu vah mai bawk a. chu hmun chu mak ti em em hian a tlir vung vung a a rilru chuan khaw in khai a ti sap a helai tak hi ka hrethiam chiah lo a khaw in khai nge khaw in khai tih hi min lo hrethiam mai dawn nia a ni tak reng hi lei ah in sa lo in thing ah an sa vek a an hun lai chuan thil mak tlir hmuh nawm ve tham loih chu a ni ve ang tial ah chuan a biru reng tawh a. Kawng pangai chu chhak lamah helin Pu Zatawna hnenah chuan a va tlen ta a, Pu Zatawna chuan Zokunga leh a thiante chu a koh vat a, an lo hmuak ta thap mai. Ding rawh, engti tura helaia lo kal nge i nih? tiin Zokunga chu thal nen chuan a lo pen chhuak ta thauh thauh mai a. Mikhualpa chuan. Chik tak khian a lo en reng a, zawhna ngai bawk chu a dawng leh ta. Mikhualpa chuan, Kei hi kei ru mah niin rih khaw dar atanga lo kal ka ni a, ral ka ni lo ve, hlauhawm ka ni lo ve. A han tih pah chuan a ral thuam neih ho chu a dah tla ta a. An vai mai chuan lo chhuakin chutia rawl thar pali leh patling kum chawhnu lam tawh lo chhuak chu mak an ti hle a. A ral thuam chu an laksak vek a, an hnung khirh ta a, Zokung ah chuan hnung rawn khar in keirum ah chu a chik ngang mai a bik in a silai leh a lu lak chem mawlh mai chu a ni a chem bul chu zopa chem hmawr nen in piat deuh thawi in a chhah lam ah erawh chuan keirum a chem chu a chhah tha ngang mai a hmawr lam ah chuan khap khat deuh thaw hian a parh a hmawr lah chu-- A pial zum deuh van bawk a ni. Tunlai sasat ho chem hi a ang ber awm e. Kei ruma aaa hei kher kher chu a, kei ruma lah a palianin a chak hmel em em bawk a. Dawhzau ah chuan inghatin an tih tih pui ta a. Lalfanu sai chuan ramthei an an ei a, tui tui tling tha tak mai chu an rawn pe vat a. Kei ruma pawn lawmthu lo sawi pah hian. Tui a ti ngang mai a, Carlo-ah thei chi khat chu a ei zo ta thuai a, a chanchin an han zawh chuan ti hi an sawi ta a, min han zawh takah chuan a bul atanga ka sawi loh chuan hriatthiam a har ve ange, in lo hrethiam mai aniang chu tih pah chuan vaihlo chu a beng mawlh mawlh a, Pu Zatawna vaihlo zu thin zuk tur nei tawh lo zu ve chak hmel chu pui tak a ni, kei rumal ah Mi a ni leng ni lo chuan a beng turin a dum bawm chu a han pe vat a. Sawi chhunzawmin, Keikhi ka nuin min pai lai hian kan chenna khua rih khaw dar chuan run runtu an nei ta tlat mai a. Ka pa chuan khua chu a boral mai dawn a a duh loh avang chuan rih lipui hnuai hnenah chuan a inthawi ta a, chakna a dil a ni. A dil ang ngei chuan an lo pe ngei a, mahse a aiah a nunna a hlan ta thung a ni. Chuta tang chuan minung a ni tawh lo a, a ngaihtuahna lah a hmang hlei theih tawh hauh lo. Hmelmate a that fai vek a, khua pawh a him ngei e. Mahse rei lo ah ka lo piang ve leh a, mahse thisain a ni ka pian. Ka nu a tap vang thei lo chu ka pa chuan hmuh hre awm a ti hle a, a hmu thei tawh lo a nia nge. Amah chenchilh tu te chu rih dil ah chuan ko in, Mauthei hian engtui emaw khi a lo hawn a, chu chu min intir ta a, Chutah chiah chuan a ni, ka lo damchhuah leh tak ni. Chumi awmzia chu huai ho tana hauh lawk ka lo ni ta a nih chu. Mahse, naupang se en rual pawh ka nih hmain la si te fa chuam hrang tawn a. Ka pa chu, ka pa chu a that ta mai a, hemi chungchang hi ka nu hian a hre vek a. Huai ho kut a ta fihlim theih zawk nan Sado chu a inthawi a, keimite tuikhur tui chu ka in zet loh chuan, Huai mite lak atanga ka zalen loh tur thu kan hre ta a, thangkhat lian zet ka zawn hnuah ka kalpui ka thiante nen chuan kan hmu ta ti ila tihpalh thil thu in keimah chauhin ka nih laiin kan vaiin kan kan in ta a, ka zalen takah chuan mahse ka thiante erawh hring mi Nisa reng kha keimi an nih phah ta a ni. Hetia kan vah kual chhung hian ka pa khawn bawl ni thin chuan bang sei lal dawi thiam rualin ruaiin lalna chu a chuh ta a. Tu tan mah tih nat theih loh a nih tak lo ah chuan kan thla hrang kan thla hrang kual ta hlawm chu a ni ta mai. Kan tlat hranna chhan pawh huaitawna tawn kan inbeisei a, huaitawna puihna kan duh vang a ni. tiin a thusawi chu a ti tawp ta a, ngaihnawm ti em em hian an lo ngai ta thap mai a, thil pawh an lo lem phal meuh lo, a thusawi chu hriat belh an chak hlawm hle a, zawhbelh turah an nei nasa hlawm khawp mai, zanriah te kilin an puar ta maw tih ah chuan dawhzau ah chuan an lo chhuak khawm leh ta sap sap mai a, Pu Zatawna chuan thutoy a han sawi leh a, an mikhual keirumal leh lu sei lal a thlawhchhuah tawh te chanchin Thlang lawn sawi tur chuan a sawm ta a, Keirum ah chuan lu sei lal ka tlawh tawh a, te chuan chanchin ai mah chuan bang sei lal ka tih kha a chanchin ka hrilh ang che u, lu sei mi tan chuan awi awm loh khawp thil a ni ang a, hmu ve thei ni u lang chuan in mak tih ber a ni ta ve ang. Pu Zatawna leh a ho te chuan thut hmun an rem ta sap sap mai a ti hian a sawi ta a, Bang sei kan han tih ringawt a, an ni chuan kulh an ti a, lung lian pui pui chu pilli neiin an chher a, sang takah patling hlam nga awm velin an tiang ur mai a, chutiang hlir chuan an lalram chu an hual chhuak vek, a chhungah chuan chenna in lah sang tak tak a awm a, an hual chhung lai takah chuan lung lung atanga siam. In lian tawk tak hi a ding a, chutah chuan lal chu a cheng nghe nghe. Pasal tha ral do mi lah sang tam tak an awm a, a hausakna chu pui tak a ni pui tak. Lunghlu mawi tak tak te chu a khurin a nei a, heng Lusei khua ten chi khur an neih ang mai mai hian a ranrual te lah chu lal hian engzah nge a neih hriat theih loh khawp hian an phu mur mur mai a. a han ti ta pek chu. Zokunga leh a thiante ho chuan an han suangtuah dawn thin a, an suangtuah thiam pha meuh lo. Keiruma chuan a silai chu a han lek chhuak a. Kawdawt hnih hi a lo nei a, tin a silai hlo dek puak tur chuan kep a neih tlap a. A kep dahna lah chu thir bawm niin en mai chuan thir tum hi a ang a. Mahse a chhunga an han en chuan a lo ka rawng ta vek mai a chhin phui tha tak hi a lo ni heng te khi chu lalrama an siam chu a nih hi a ti a mak hi an ti ta em em mai a chutah an meital a han la chhuak leh a mauthei hi a ang ber mai mahse a han sawh dawt dawt a a chhinna a han hawng chu a lo alh nghal teng teng mai a mak hi an ti leh em em a chung hmanrua ho chu hring mi kutah ni hian an ring lo. Lasi te khawpuia an sawi lasi te khawpuia an hmanrua ni ber hian an hre ta a.